Bonġu, Dr. Duka. Bonġu, ta' nirringrazzjak. Bonġu, grazzi li l-ek li naqat maħna. Bonġu Edward, aħna nafu kit sinonimu mal-Festival Science in the City li dejjem ikun lej l-axar tal-sajf, niċċelebraw kull sena. Eh, li medizzjoni wasalna din is-sena, Edward? Eh, din hija l-axar waħda. Irrit nistidun u kol miħaj l-Amy eh, Delicata, internet taħdem ferm Mhm. Eh, Proset. Ferm tajjeb fuq il-festival tagħna għax aħna naħdmu bħala tim. Sena tħiħa biex nġibu dal-festival għal Puplu Malti. Ekku, sewwa. U fejn l-an tal-festival huwa li tikkomunikaw xi tkun għaddejja riċerka għal din is-sena eh, l-Università b'mod artistiku li jista' jintlaħaq minn poplu Malti kif diġa semmejt. Jiena eh. niftakar ġest biex mhm. naqab

2000 eżatt. Meta ġejtu intom, ekku. Nuri l-età tiegħi. U marelli. X'konna se Mela, it-tema kull sena jkollna tema f'dan il-festival. X'in it-tema ta' din is-sena? Mela, t-tema ta' din is-sena hija Taking Root. Is-sena li għaddiet kena sowing seed, sowing seed ta' riċerka fil-poplu tagħna biex japprezza ehm, l-importanza ta' xjenza u riċerka fil-ħajja tagħna x'taffettwa l-ekonomija, taffettwa s-soċjetà, taffettwa kif uman wieħed jikkomunika ma' uman ieħor. Ser ferm importanti li e, e, il-pajjiż tagħna jinvesti wkoll u konna dak is-sapport li għandna bżonn biex intajbu l-ħajja ta' kulħadd. Fl-aħħar minn l-aħħar dak huwa l-għan tagħna u għalhekk semmejnija Taking Root. L-importanza li ehm, il-nies jarfu xi jkun għaddej bħala riċerka u narfu kemm hemm impatt fuq ħajjitna b'din l-istess riċerka u kemm ikun passa li meta tinvesti f'dawn it-tipi ta' riċerki għaliex jistgħu javvanzaw u joħolqu ehm, għajxin għal futur tal-istess komunità, eh, soċjetà ta' madwarna. Eżatt, eżatt. U imbilli Malta pajjiż żgħir ma jfissirx li ma mistiex ninvestu fir-riċerka li r-riċerka mhm. hija xi ħaġa luzzuża għax hemm pajjiżi oħra bħal Faroe Island mhm. u pajjiżi iżgħar minna. Ekku li jinvestu ferm ammont ta' flus fir-riċerka u wkoll għandhom Nobel Prize winners u li hija l-aqwa Ekku. Ehm, Ġieħ li jista' jieħu. Ekku. Tilħaq fir-riċerka. Ekku, u hemm dana fit-tul mbagħad tara eh, li jkun hemm eh, ġit jerġa' jiġi fl-ekonomija, ġifieri l-investiment hemm l-introjtu fit-tul tiegħu. Eh, jina, jina naf li l-intern ħdejkom, ħdejk biex tkun tista' tispjegana forsi jekk hemm xi proġetti li tixtiequ semmu fuq din l-istess tema taking root.

Eżatti, eżatti, dis-sena sejrin eh, Fort St. Elmo, ehm, fejn ħajkonna ħafna mis-sens tagħna, ħajkonna eh, l-artist Ray Filbella, għanna proġett artist rinomatiku ħafna. Mhm, mhm. Ehm, ija Ray Fil u artist ferm ferm tajjeb ehm, u għet jaħdem ma' l-immigranti biex. Proset. Eh, Nitkelmu fuq dil-kunċett Ta' fejn e, e, e, id-dinja tagħna l-uman. L-umanità. Minn eżatti, ġiet minn l-Afrika. Ekku. U għandna proġetti sbieħ oħra ġejjin ferm so ħajkonna wkoll il-skaters ġol u BMX ġol Forza Sant'Elmu. Ukoll. Ekku għamlu xogħol. Ukoll ħanispjegaw ix-xjenza Waraja, u għanna ħafna ferita, onka ġejjien il-polizija l-forensika, mhm. u ħajġu bil-vanijiet tagħhom, tjulu l-esperiment, huma jużaw ħafna u ħafna u ħafna xjenza drones u teknoloġija avvanzata. U kol ħajkonna affarijiet performances għal jumejn mhm. f'sala San Dominku 30 ta' Settembru u l-ewwel ta' Ottubru Jumejn sħaħ ta' performances f'Sala San San Domin. Proset. Li huwa eh, fil-qalba tal-belt. Ekku, fejn il-komunità tista' tinġabar u issaħħaħ l-istess eh, komunità fejn inti dejjem tagħtu lura bħala festival mhux ġast tagħmlu performances u titilqu tippruvaw tagħtu lura lej il-komunità innifisha. Li hija xi ħaġa pjuttost nobbli nara jiena. Mela, tkellimna ħafna fuq il-taking roots li aħna naraw l-importanza li r-riċerka tagħti tagħti dinjità kbira lura lej il-komunità li jitgawdi ħafna minna. Nawguralkom ħafna, forsi iktar iktar qrib il-festival nitkellmu ma' xi artisti speċifiċi eh, biex jispjegawlna iktar fil- fid-dettall xikunu għaddej u nawguralkom lejn naħar ta' settembru erġa' fakkarna d-dati, Edward? 30 ta' settembru ħankunu f'Port Saint Telmo u 30 ta' settembru l-ewwel ta' Ottubru ħankunu sala San Domingo. Mela, inżommu dawn id-dati f'moħħna ħalli nkun nistgħu ngawdu x-xjenza, ir-riċerka u l-arti flimkien. Grazzi ħafna.